Helo bawb a chroeso i yr ail o'r sesiynau sydd wedi uh, recordio flaen llaw um, o'r sesiynau uh, ffiseg. Um, nawr te, mae rhai o'r cwestiynau heddi yn mynd i fod lawer mwy uh, heriol na'r rhai welwch chi yn y sesiynau byw. Ac o'n i jyst eisiau chi arfer ar safon y fyddwch chi'n anelu ato fe um, erbyn i chi uh, ystyr ail brawf. Felly, um, pidwch anobeithio os ych chi yn ffind o'r rhai'r cwestiwn yn anodd. Um, gallwch chi oedi y sesiwn um, cymaint o weithiau chi eisiau uh, fan hyn, um, a jyst sicrhewch eich bod chi'n treulio um, gymaint amser a gwneud gymaint o ymdrech o fosib i ddeall yr atebion Um, ac o, o bod y math o fyfyriwr i chi, wy'n gwerthrogi bo chi yn rhywun sydd yn uh, cyflawni pethau uh, a ddim wedi arfer falle, a um, uh, ffeindio pethau'n anodd. Ond ti'n mynd ymddiheuro am hynny, dyma beth ni'n ceisio gwneud yw eich ymestyn chi. Felly, beth am ddechrau gyda'n cwestiwn cyntaf ni, 1A. Ac yn y cwestiwn yma, mae o gorsaf bŵer hydrodrydanol lle mae um, dŵr yn ei gyrraedd e o um, gronfa uwch neu afon ac felly mae'n creu um, ynni cinetig wrth wneud hynny um, ac felly fe fydd yr ynni cinetig sy'n dod o'r dŵr sy'n teithio'n gyflym yn mynd i waelod y biben ac yn troi um, tyrbin um, er mwyn cynhyrchu trydan. Felly, y cwestiwn yw, Mewn gorsaf bŵer hydrodynol, mae dŵr yn disgyn i lawr i disgyn lawr piben o uchder er mwyn cynhyrchu trydan. Felly, mae 'na mas o ddou gilogram o ddŵr sy'n cael ei ollwng o uchder o ugain metr. Nawr, welwch chi fan hyn, mae'n gwneud 2.0 cilogram o ddŵr, sy'n golygu bod yr atebion chi'n ei roi yn mynd i fod yn gywir i ddoi ffigur ystyrlon. Felly, mae'r gwaith a wneir gan ddisgyrchiant wrth gyflymu'r dŵr, dyma'r cwestiwn ni'n gofyn, peidiwch â ystyried unrhyw frithiant yn y biben. A'r cwestiwn yw, be di pŵer cyfartalog y trosiant? Rhowch yr ateb. Pob lwc. Iawn, felly gobeithio i chi um, gael y isadro ar hwn. Felly byddwn edrych ar yr ateb. Felly, yn edrych ar pwer trosiant hynny dros amser. Yr amser yw'r amser mae'n gymryd i'r ddau cilogram o ddŵr i ddisgyn o dop y biben i'r gweilod. Mae e, wrth gwrs, yn cyflymu'n gyson, a ry'n ni'n gwybod felly mai G fydd hynny, sef 9.81 metr sgwâr yr a wedyn ni, mae hwnna'n 20 metr o bellter, a felly yr amser ni eisiau ffindio, sef y, y cyflymder cychwynnol, wrth gwrs, fydd 0 metr uh, eiliad yr eiliad. Felly, wrth edrych ar y pedwar um, ffaith yma, o fy sgiliau a fy ngwybodaeth i o'r hafaliad swyddfa. Eto, mae angen i chi wybod um, yr hafaliadau hyn. Um, gallai weld mai x yw, neu s yw ut plus hanner rt sgwar. Ac yn ein gwybod mai i yw 0, felly t sgwar yw dau x dros a, a felly T yw ail isradd dau x dros a, a dim ond wedyn ni wy'n rhoi'r rhifau mewn, fel y tro diwetha, um, a wy moyn pwysleisio yn bod ni'n gwneud yr algebra i gyd gyntaf, unwaith mae hwn wedi gorffen, wedyn i chi'n rhoi'r rhifau mewn. Os chi'n dechrau rhoi'r rhifau mewn ar y cychwyn, yn y brofiad di ar ffordd wy'n gweithio, um, yna falle byddwch chi yn dechrau colli pethau, os byddwch chi'n colli ystyr yr hyn i chi'n ei wneud. A mae'n hawdd i wneud camgymeriad a pido gweld o'r rhifau ble mae'ch camgymeriad chi'n digwydd. Taith. Os gymerai yr ail ystwell hynny gai ateb o 2.02 eiliad. Felly, mae'r ynni a droswyd yn gyfartal â ynni potensial y disgyrchiant ar y top. Felly mae'r holl ynni potensial hwnnw ar top y, y dŵr yn mynd i gael ei drosi i ynni cinetig. Does dim colled mewn ynni oherwydd i ni'n gwybod bod dim ffrithiant yn y bifen. Felly, mae'r ynni a drosir yn gyfartal ar um, ynni potensial o'r dŵr ar y top sy'n achosi MGH. A wedyn roedd fe mewn 2.0 lliosi 9.81 lliosi ugen yw 392 joule. Nawr, pŵer yw trosiant ynni dros amser, felly mae'r ynni a drosir a dros yr amser mae'n cymryd i ddigwydd, o wneud hynny, y ti'n cael 392 dros 2.02 yw 194 watts. Felly, os gofiwch ar y dechrau, nath nhw roi y ddau rif ystyrlon, felly fe wna i wneud hynny i 194 watt. Felly os gawsoch chi hwnna, um, gwych, ond os na, peidiwch poeni. Um, dylech chi oedi'r fideo fan hyn a sicrhau eich bod chi'n deall fy rhesymeg a'r ateb cyn wedyn symud mlaen i'r cwestiwn nesaf. Cofiwch um, Mae nid prawf yw'r fideo yma, ond dysgu, ok? A felly chi fynd drosodd a dadansoddi beth ath yn anghywir. Reit, rhan B o'r cwestiwn yma nawr. A'r hyn maen nhw'n gofyn fan hyn yw beth yw um, y gyfradd Enydaidd trosiad ynni ar yr adeg bydd dŵr wedi disgyn ugain metr, felly dwi'n edrych ar y dŵr sy'n rhuthro heibio fi a wi'n ceisio cyfrifo beth oedd pŵer y dŵr hynny wrth fy ruthro heibio, felly dyna yw'r gyfradd enydaidd trosiad ynni. Felly ar gyfer hwn, mae gyda ni hafaliad, a falle bod chi ddim yn gyfarwydd â'r un yma yym yn y CBAC, ond Mae pŵer hefyd yn gallu ysgrifennu, a welwn ni o'r sleid nesaf, gallu gael ei ysgrifennu fel grym lluosi cyflymder. Felly, yn ogystal â fod yn ynni wedi drosi, wedi rannu gan amser, gall pŵer hefyd fod yn rym lluosi cyflymder. Felly, rhowch dri munud I ddatrys y rhan yma'r cwestiwn, a ceisiwch y gorau glas, a wnawn ni weld yr ateb yn munud. Iawn, felly byddaf yn trech yr ateb. Na'i ddechrau bant gyda pwer yw grym llosi cyflymder, a wedyn na'i ysgrifennu'r grym hwnnw fel mas lliosi cyflymiad, sef ail reol Newton. A be dwi'n gwybod? Wel, fi'n gwybod bod i yn gyfartal â 0 a yn ni'n ceisio canfod cyflymder y dŵr ar ddiwedd y biben yma. Felly ni'n gwybod mai i yw 0 ar dop y biben. Wedyn mae cyflymiad yn 9.81 metr sgwar. Dwi ddim yn gwybod beth yw fi, dyna beth ni'n siol dod o hyd iddo fe. A ni'n gwybod mae'r pellter x yw 20 metr. Felly yn syth, O fod yn gyfarwydd â um, yr hafaliadau, yn ni'n gwybod mai V squared yw U squared plus 2AS. Felly, mae U yn, yn ddim, felly unwaith eto gallai sgwennu bod V yr un peth o ailesradd 2AS, a wedyn fe gawn ni 19.8 metr, metr reiliad. Felly nawr mae gen y cyflymder, a gallai ddefnyddio fe nawr yn fy hyfaliad. Yn ni'n gwybod mai pŵer yw M llosi V, sef 2 llosi 9.81 llosi 19.8, a mae hwnna'n rhoi 389 watt, sydd wrth gwrs yn 390 watt i ddoi ffigur ystyrlon. dangoswch bod gennych chi ddealltwriaeth o'r ffiseg fan hyn, um, a bod chi ddim yn ceisio just cael rhyw uh, rif hudol fan hyn. Mae'n dangos y gweithio. Dyna beth ni eisiau gweld. Not all, chi heb weld um, pwer yw grym lliosi cyfrymder. Wi hefyd yn gallu gweld mae pwer yw um, ynni wedi drosi dros amser. hynny yw, gwaith a wneir, a gwaith a wneir yw grym llosgi pellter dros amser, ac os ni'n newid y peth, mae'n grym llosgi pellter dros amser, sef wrth gwrs um, cyflymder. Um, felly, fe welwn ni, mae pŵer yw grym Lluosi cyflymder. Iawn, felly os awn ni mlaen i gwestiwn 2, a dyma'n cyntaf ni o'r cwestiynau mwy gweledol, um, felly mae rhaid ni edrych nawr ar y reolau um, plygiant fan hyn nawr. Felly mae deifiwr yn defnyddio um, uh, portwll neu, neu, neu, neu ffenest um, ar waelod llong danfor i edrych ar wely'r môr. Nawr, gallwch chi anwybyddu trwch y gwydr fan hyn. Um, felly, pan ni'n sôn am um, wydr, uh, y gol yn mynd trwy wydr, um, Mae rheolau um, plygiant wedyn ni, mae golau sy'n mynd trwy rhywbeth llai dwys i rhywbeth mwy dwys yn mynd i blygu tuag at y norm. Uh, felly, uh, a'r ffordd arall o'n ti ffwrdd o'r norm, ond sy'n angen i fecso beth i hyn, i ni jyst yn edrych arno fe mynd o awyr i ddŵr. Felly, anwybyddwch y gwydr. Ond felly, gyda'r diagram clir, eglurwch pan mae dim ond rhan fach o'r wely'r môr mae'n gallu gweld trwy'r portwll, er mor agos fydd y deifir yn rhoi i lygad i'r portwll. Felly, mae'n rhoi tri munud i chi nawr, um, a gallwch chi um, atal y fideo fan hyn a dod nôl pan fyddwch chi wedi trio yn dda. Reit, dyma fy neiagram fan hyn, gyda pysgodyn bach. Um, a'r hyn wy'n gallu gweld yw bod y peledr o ole pan mae'n dod at y rhyngwyneb rhwng yr awyr a'r dŵr, mae'n plygu i ffwrdd o'r nhw, achos mae dŵr yn fwy dwys. Felly, mae pwy bynnag ongl i chi'n edrych Mae wastad yn mynd i fod yn cael ei blygu tuag at y norm pan mae'n dod allan. Felly, mae hynny'n golygu, yn y deg, degram yma, mae thai, sef y cylch da'r llinell trwy fe, yn mynd i fod yn llai na theta. Felly, fe ddylech chi fedru gweld felly bod y y maes lle chi'n gallu gweld yn mynd i cael ei leihau ar gyfer rhywun sy'n edrych yna fe o'r awyr. Os chi ddim yn gyfarwydd hwn, ed oedwch fan hyn ac edrychwch yna fe drwodd eto, ac edrych ar y diagram i weld beth yw'n rhesymu, a fi'n credu bod llawr y ffiseg yn cael ei wneud yn well os ych chi'n oedi rhywbeth ac yn meddwl yn ddwys dros yr hyn sy'n digwydd. Reit, felly cwestiwn 2B, Mae hwn yn fwy cymhleth a mae'n gofyn am beth gwybodaeth o roi cyfraith Snell, rheol Snell ar waith, sef yr index plygiant, sef N, a gan ddefnyddio theta mewn uh, dŵr. Um, felly, os yw llawr um, y llong bedwar metr uwchben gwely'r môr, penderfynwch beth yw'r maes mwyaf gall ei weld o wely'r môr. Nawr, fe ddylech chi o leiaf fedru deall beth di, um, be di pwynt y cwestiwn, be mae'r cwestiwn i ofyn. Wel, rhowch gynnig arni. Reit, wel, dyma'r ateb. Yr hyn ni'n gofyn wneud yw tynnu diagram, a fe ffindwch chi gyda cwestiynau fel hyn, mae tynnu diagram lawer yn haws yw ateb e wedyn ni, ar lefel A ac yn arbennig ar gyfer yr Olympiad yma a um, ar gyfer um, Caer Ychen a um, imperial um, ar gyfer yr aroliadau uh, mynediad fyna. Mae, mae diagramau yn hanfodol i, i ddangos eich uh, meddyliau um, yn glir i'r bobl sy'n ei marcio nhw. Felly, er mwyn gweld beth yw'r ardal mwyaf gallu weld, mae rhaid fi osod theta 90 gradd. Wedyn, dwi'n gosod L i fod y pellter o o ymyl y portwll i'r lle pella gallai weld. Felly, i ddarganfod L, dwi'n ychwanegu 1.1 metr ar gyfer radiws um, uh, uh, uh, gwely'r môr gallai weld, a felly wy'n ychwanegu 1.1 i wely'r môr, a wy'n gallu gweld o'r diagram bod tan fai yma yn L wedi rannu gan bedwar, felly mae L yr un peth â pedwar tan fai, a na um, index plygiant dŵr yw 1.33, felly dwi'n gwybod bod psi theta wedi rannu gan psi thai yn 1.33 o reol Snell. Wrth ail-drefnu'r hyfaliad hynna, fe gawch chi Sain Phi yw theta dros 1.33, sef sain um, 90 gradd wedi rannu gan 1.33, a mae hwnna'n rhoi 10.75. Nawr, phi yw'r uh, sain yw'r sain gwrthredeg a mae hwnna'n ei roi 10.63 gradd i chi. Felly, tan thai yw L dros bedwar, felly L yw pedwar tan phi, sy'n gyfartal â pedwar tan 48.6 gradd. A wedyn bydde hynny yr un peth â 0.54 metr. Felly mae'r ardal y gellir ei weld yn mynd i fod yn Paiar Sgwâr lle mae L yn mynd i fod yn berw pwynt chwech pedwar ac wrth roi'r rhif yna mewn y ti'n cael Paiar Sgwâr sef lluosi perw pwynt chwech pedwar sgwâr felly i ddoi rhif um, hwnna'n rhoi ateb i chi o 68 metr sgwâr. Os gawsoch chi'r ateb 'na, anhygoel, da iawn. Os na, nathoch chi, fel dwi wastad yn gweud, peidiwch poeni, oedwch hwn, cymerwch eich amser i fynd trwy'r cyfrifon a sicrhau y bod chi'n deall o ble mae'r ateb yn dod. Iawn. Nawr, wedi rhoi'r cwestiwn yma mewn, mae'n un o'r cwestiynau mwy heriol, um, sy'n dod o'r cwrs yma, ond mae hwn yn wahanol iawn o i gwedwch gwestiwn lefel A a'r cwestiwn wedi wneud hyd yn hyn, ond edrychwch arno fe a rhowch gynnig arni a fel wastad yn gweud, ceisiwch ddeall y cwestiwn A wedyn yr ateb pan welwch chi e. A os allwch chi wneud hynny, wel, ar, arbennig, ond pidwch poeni os na fedrwch chi. Nawr, yn ni'n delio fan hyn gyda algebra pur bron iawn fan hyn. Felly byddwn edrych ar y cwestiwn. Mae gronyn yn drawol ar wyneb llyfn anhyblyg a gwastad ar ongl drawol theta ac yn adlewyrchu'n anelastig sy'n golygu bod yna beth golled ynni um, ar ongl adlewyrchu thai. Um, Felly, U yw'r cyflymder cychwynnol a V yw'r un y cyflymder ôl, y terfynol. Mae hanner yr ynni cynnes yn cael ei golli wrth wrth daro gyda'r wal, ac yn ogystal â hynny, mae cydran y cyflymder yn cael ei leihau gan ffactor o drydydd isradd ar wrth daro gyda'r wal. Felly, cwestiwn A yw dangos llwybr y gronyn ar ddiagram wedi farcio gan roi ongle a cyflymdra. Felly, mae hwn yn gofyn i chi i drosi be ni'n rhoi, weithwch chi mewn Saesneg neu Gymraeg, mewn i ddiagram. Felly rhowch, rhowch 3 munud i'ch hunan a wedyn ni ddau fy nôl atoch chi unwaith i chi rhoi gynnig arni. Iawn, wel, dyma ddiagram syml iawn yn dangos yr hyn a gawson ni. Felly oedd gen i y cyflymder cychwynnol yw, fel a welwn ni ar y linell honna, gyda'r saith, mae'r ynni'n cael ei golli, ac felly mae hynny'n mynd i newid um, yr ongl adlewyrchiad. So welwch chi bod sioe wedi bod yn fwy na seto um, a fod fi yn dod allan o hynny. Mae rhoi mwy o fanylion ynddo fe, byddai'n ychwanegu hefyd y cydrannau gyda uh, mewn modd fertigol a llorweddol, a gyda yw gallai weld bod y cydran um, fertigol yn mynd i fod u sin theta a llorweddol u cos theta, ac felly gyda fi yr adlewyrchiad, wi wedi rhoi v cos thai, yr un llorweddol, a v sin thai ar gyfer y fertigol. Bydd rhain yn ddefnyddiol iawn yn hwyrach, ond y cwestiwn... Reit. Rhan B, Gan ddefnyddio'r wybodaeth, ysgrifennwch dri hafaliad sy'n cysylltu rhif un, y cyflymder cychwynnol a therfynol, dau, cydrannau y cyflymder sy'n baralel i'r wal, a wedyn ni, cydrannau y cyflymder sy'n berpendiciwlar i'r wal. Felly, rhowch bedwar munud i'ch hunain. a fyddwn ni nôl i'r ateb pan fyddwch chi'n barod. Felly, oedwch y fideo fan hyn, a dewch nôl pan fyddwch chi wedi cael tro. Iawn, gobeithio nad oedd hynny'n uh, rhy wael. Os oedd e, edrychwch ar y tebion yma a gobeithio fe ddaw synwyr allan o'r cwestiwn. Ar gyfer rhan un, wy'n mynd i ddefnyddio ynni cinetig um, o ran perthynas. Nawr, wy'n gwybod bod hanner yr ynni yn cael ei golli o'r cwestiwn. Felly, mae'r ynni cinetig gafod y blaen fod ddwy waith yn fwy. Felly, cyfeithiwr efo'r mathemateg, hanner mu sgwar yw hanner mv sgwar llosi 2. Mae'r hanner M yn canslo ei hunan allan, so ganadl Y sgwâr yw 2V sgwâr. A mae hwnna wedyn yn rhoi hafaliad eitha syml, felly Y yw ail isradd um, 2V. Um, dyna hafaliad 1. Rhan 2, byddai'n edrych ar y cydrannau sydd yn baralel i'r wal. Nawr te, Does dim colled mewn y mediant neu gyflymder, felly gallai sgwennu yn syth bod u sin theta yn hafal i v sin theta. Nawr ta, wrth ddod mlaen i'r trydydd rhan, yn ni'n gwybod bod cyd cydrannau, um, yn ni'n gwybod bod ni'n colli um, ffactor um, o drydydd isradd. Felly, wrth edrych ar y cydrannau sy'n perpendicular wal, bod gallu wedi bod i cos theta yn cyfartal â trydydd isradd fi cos theta. Ac edrychwch nôl ar y diagramau hynny nes i sôn amdano nhw gynefach, fel bod chi yn gyfarwydd a'r hyn mae theta thai yn cyfeirio atyn nhw. Ond os gawsoch chi'r ateb, mae hwnna'n anhygoel, rhagorol. Ond Fel wi'n gweud, y peth pwysig yw bod chi'n deall yr atebion unwaith i chi glaw nhw. Diolch. Reit, rhan olaf o'r cwestiwn yma yw mathemateg pur. Yr hyn maen nhw eisiau chi wneud yw datrys y tri afaled yma i benderfynu gwerthoedd onglau theta a thoi sydd eu hangen er mwyn um, bodloni'r amodau hyn. Felly, ych chi'n datrys tri hafaliad cyd-amserol, ac i'r rhai ohonoch chi um, sydd ddim yn fathemategwyr, fel fi, um, y cyfan sy'n angen i chi wybod yw, uh, hynny, y gwirionedd yn hwn yw bod sain sgwar theta plus cos sgwar theta o unrhyw ongl wastad yn mynd i fod yn cyfartal i 1. Felly, sain sgwar ongl plus cos sgwar angl yw un, bob tro. Felly, rhowch gynnig ar ddatrys yr etholiadau yma, a na i roi... Ww, byddwn i'n rhoi pedwar munud i'ch hunain i ddatrys hwn, neu be bynnag sy'n angen arnoch chi. Felly, oedwch y fideo fan hyn, a rhowch gynnig i ni. Right, wel, dyma'r ateb. Nawr, dwi ddim yn mynd i'ch syrffedu chi drwy fynd drwy bob cam o'r mathemateg. Rwy'n credu bod hynny'n ychwanegu lot. Um, ond, os newch chi'r mathemateg, felly bosibl newch chi oedi'r fideo fan hyn i edrych ar y ngwaith i a gweld os gawsoch chi'r ateb cywir. Fe mae'n digwydd, um, Yr ateb terfynol yw bod sain 35 gradd a bod theta yn 30 gradd. A wedi trio gosod y cyfan allan mor glir ag y gallwn ni. Felly, cymrwch amser, sicrhewch bod chi wedi dilyn pob cam, a pe byddwch chi'n mynd i'r lefel yma o gyfrifo'r lefel A, mae'n siŵr byddwch chi'n meddwl, waw, mae'n rhaid bod fi'n mynd lawr yr llwybr anghywir, os dwi ddim fel arfer mor um, uh, mor ddyrus â hyn. Ond na, ar gyfer y cwestiwn Olympiad, um, mae'n siŵr bydd wrth chi'n mynd dros i'w dudalen mewn cyfrifo. Um, a'r un peth ar gyfer yr aroliadau mynediad i brifysgolion. Felly byddwn yn ddechrau arfer y hyn nawr, y plymio dwfn yma mewn i fathemateg a cael yr hyder i wneud e. Bosib gewch chi ddim mae hon efo'n iawn y tro cyntaf, ond y mwy aml newch chi, um, gorau fyddwch chi. Felly, cwestiwn 4a. ddim yn gwestiwn mor heriol â'r un blaenorol, ond mae dal yn un sy'n eich ymestyn chi. Dwi'n hoff iawn o'r cwestiwn yma. Mae o wir yn da a roi sylfa ar waith. A hyn, falle, byddwch chi'n ffind o, um, byddwch hyder gyda mudiad gwrthryche yn cael ei wella llawer. Ar gyfer y rhan gyntaf, i ni'n defnyddio graff yn y diagram er mwyn er mwyn gwneud yr hyfaliad S equals UT plus hanner AT sgwar. Felly, pan mae gronyn yn mynd o dan ddylanwad disgyrchiant, mae'n disgyn gyda cyflymiad cyson. A pam fod gan y gronyn gyflymder cychwynnol i? Welir y graff cyflymder amser isod, gan gan ddefnyddio'r graff yma, gwelwch beth yw'r hafaliad. Felly, S yw pellter, I yw cyflymder cychwynnol, T yw amser, A yw'r cyflymiad, a wedyn Rwy'n siŵr bod chi'n gyfarwydd â'r rhain. Felly, tri marc ar gyfer hwn. Rhowch bedwar munud i'ch hunan a dewch nôl pan fyddwch chi wedi cael tro da arni. A dyma'r ateb. Felly wedi ail wneud y ddegram fan hyn i ddangos mae'r siap yma dwi'n ei ystyried. Um, i fod yn ddwy siop wedi troi at gilydd, triongl a thir sgwâr. Felly dwi'n gwybod o fy ffiseg blwyddyn deuddeg fod y pellter a gaiff ei deithio, sef yn union be mae'r hafaliad yn ceisio ei ddangos i ni, bod y pellter a deithiwyd yn mynd i fod yn gyfartal a'r ardal yn y graff. Felly dyna'r um, hirsgwar plus y triongl. Ac mae hynny'n mynd i fod S yw UT plus hanner V minus U, sef y, y, y pellter fertigol hynny ar ochr arall y triongl. Felly hanner um, V minus U lliosi T. Dyna fel i ti, ond fi'n gwybod bod cyflyniad yn mynd i fod yn hwnnw gyda'r amser ac y myrddau'n newid. Felly A yw V minus U dros T, a felly gallai weld yn syth mae V minus U yw AT. Felly gallai gael gwared o VU yn rafel y dyn, a bydd hynny yn rhoi S yw UT plus hanner AT lliosi T, felly wrth gwrs S yw UT plus hanner AT sgwar. Felly gobeithio chi gael hwnna. Os do fe, gwych, os na, just ceisiwch ddeall e, na gyd sy'n bwysig. Reit, cwestiwn 4B. Nawr, ni'n mynd i geisio rhoi y peth sydd at ar waith fan hyn, mae gennych chi ddau bwynt A a B wedi i gosod yn fertigol dros bwynt B. Mae gronyn yn cael ei ryddhau o fod yn llonydd ar A ac ar un pryd mae yna ronyn arall yn cael ei daflu yn fertigol o B a ar gyflymder V. Mae'r gwrthrychau yn gwrthdaro pan fydd y top wedi cwmpo pellter Y, a felly uchder pwynt A dros B yw H. Felly dangoswch yr amser T o ddechrau'r mudiad i'r gwrthdaro a roddir gan ti yw oed dros fi, na allwn i byth wneud hwn heb dynnu diagram, felly wy'n argymell yn gryf iawn eich bod chi'n dechrau bant drwy ddeall y cwestiwn, drwy gyflwyno fe fel diagram, rhoi'r gwerthoedd perthnasol mewn i hyn, ac fe ddylai hynny eich helpu chi gyda'ch cyfrifo. Felly, rhowch bedwar neu bum munud i'ch hunain i ddatrys yr un yma. a gweld pa mor agos allwch chi ddod at yr ateb i'r hyn maen nhw eisiau i chi ddangos, sef mai T yw H dros V, pob lwc! A oedwch y fideo fan hyn. Reit, dyma ateb i. Dyma'r diagram. A wy'n ni gymryd i fyny fel positif. A, a cofiwch yr, yr ofaliad, mae diffinio pin sy'n mynd lan y lawr yn hollol hanfodol fan hyn, yn enwedig pan mae gennych chi rymoedd ar gyfer gronynnau sy'n uh, mynd i um, gyfeiriadau gwahanol. Does dim ots pin sy'n lan a lawr, ond jyst bod chi'n gyson gyda, gyda beth bynnag yw lan a lawr. Felly, Os ych chi'n diffinio i fyny fel cadarnhaol, um, felly dyle fod disgyrchiant um, a dyle hwnna wastad fod yn negyddol. Nawr, mae'r gyfrin yma wedi gwneud rhywun i fyny yn bositif a rhoi'r wybodaeth ges i gan y cwestiwn mewn i'r ddeiagram. Felly, wy'n mynd i weid, gadewch i'r gronynnau gwrdd ar amser T, a'r pellter yw Y, felly y pellter a deithiwyd yw eich llai na y, fel gwelwch chi hynny o'r, o'r diagram. Felly, wy'n ddefnyddio S yw UT plus hanner RT sgwar ar gyfer pob gronyn. Felly, gronyn A yw Y yw dim lliosi T, ac os yn disgyn, mae'n dechrau ar 0, wrth gwrs. Felly, 0 lliosi T plus hanner GT sgwar, a mae'n rhoi Y yw hanner GT sgwar. Ac ar gyfer B, H minus Y yw VT tynnu hanner GT sgwâr. Felly, os dwi'n ychwanegu'r ddau hafaliad hynny, ac yn gwneud y canslo mas, byddai'n ffindo mai H yw VT, ac felly wrth newid hwnna amgylch yn gyflym, bydd wedi di mai T yw H dros V. Felly os gawsoch chi hynny, mae hynny'n wych, da iawn. Fel arall, edrychwch ar y diagram a bodlonwch eich hunan bod chi'n hapus gyda hynny. Iawn, felly cwestiwn par rec. Yr hyn mae'n eisiau gwybod nawr yw rhywbeth sy'ch chi wedi astudio ffiseg flaenorol, byddwch chi'n mynd yn gyffredin iawn, yn aml yn chwilio um, am berthynas mathemategol rhwng doi beth. Felly, eh, ni'n sôn am um, uh, cyd-ranedd um, gwrthdroedig ar er enghraifft, um, a felly, ni'n eisiau gwybod sut Mae'r y pellter, mae gronyn yn cwmpo y o bwynt A yn dibynnu ar V, H a G. Felly, tri pherthynas fyna um, ydy y yn uh, gyfrannol i V, H, uh, yn ein wrth, uh, gyfrannol wrthdraedig i G. Felly, rhowch cwpl o funudau i wneud hwn, a wedyn wylai chi mewn chydig o funudau. Iawn, felly byddwn yn edrych ar atebion. Y yw hanner GT sgwar o hafaliad 2. Ewch yn ôl i weld hwn a cyfarwyddwch eich hunan gyda hynny. A ni hefyd yn gwybod yn rhan B bod T yn cyfartal â H dros V. Felly ni'n gallu amnewid T o dop yr hafaliad a gallwn weid

un dros fis sgwâr. Felly, dyw hwn ddim yn scenario i ni'n fel arfer yn ei wneud, ni ddim yn gyfarwydd ag e, ond ewch drwy'r sleidiau i weld bod chi'n hapus gyda'r ffordd i ni wedi cyrraedd hwn. A wedyn awn ni symud ymlaen. Mae'n munud. Reit, yn y diagram nesa, byddwn i'n gofyn chi wneud rhywbeth sydd yn gyffredin iawn um, mewn ffiseg ym Mhryden a hefyd mewn aroliad a mynediad. Dwi ddim yn rhywbeth um, i ni'n hoffi wneud ormod, ond ni yn hoffi um, just tynnu llun graff i ddangos. A dangos hynny yw cyflymiad uh, graffiau, sorry, graffiau cyflymiad am, cyflymder amser. Um, a felly os di H yn 100 metr, V yn 20 metr eiliad a G yn 10 metr yr eiliad sgwar, um, marciwch ar y graffiau lle mae'r gronynnau yn gwrthdaro a dylid ystyried bod V yn bositif yn i fyny. Felly pob lwc gyda'r cwestiwn yma. Um, mae sawl ffordd o wneud hwn. Um, gallwch ystyried um, um, o'r hafaliad uh, U plus AT, um, mae'n edrych yn debyg iawn i, i, i Y. Um, a felly, rhowch bedwar munud i'ch hunain i wneud y cwestiwn yma, a wedyn, os ych chi wedi um, ffindo'r ateb, symudwch mlaen i'r sleid nesaf. Felly, oedwch y fideo fan hyn a rhowch gynnig arni. Diolch. Reit, dyma fy sketch. A dyma fel nes i wneud e. I fyny yn bositif, felly mae'r grynau yn cwrdd yn tu a wedyn rhowch y ffigurau mewn, a wedyn fe welwch chi bod nhw'n cwrdd ar ôl pump eiliad. Felly, pe bawn ni'n gwybod hynny, byddwn ni hefyd eisiau cwbl o bwyntiau eraill. Allai weld um, bod Gronin A'n dechrau ar 0 metr eiliad ac yn cyflymu i V equals U plus RT, sef dim minus um, deg dros i 5, sef minus 50 metr reiliad. Felly mae hwnna'n mynd i fod yn bwynt ar gyfer gronyn A. Ar gyfer gronyn B, mae'n glas, um, mae'n dechrau ar 20 metr reiliad ac yn cyflymu i drwy Vehicles Uber Safety yw ugain tyni deg llos i pump, felly hwnna'n meinws 30 metr yr eiliad. Felly os ni'n gwybod y ddau bwynt, sef y, y cyflymder cychwynnol gyfer y ddoi ronyn a hefyd y cyflymder ar ôl pump eiliad, i ni'n gwybod wedyn ni bod hynny'n ddigonol i dynnu llinell. Ac felly, o bersbectif um, y equals mc, fe gewch chi'r un ateb. Iawn, dyna ddiwedd ein ail sesiwn, a fi'n gobeithio i chi fynd o hwn o ddiddordeb. Wy'n edrych mlaen at gweld chi yn y sesiwn byw wrthnos nesaf, a hefyd um, sesiwn wedi recordio yr wythnos ar ôl hynny. Felly, mynwch wythnos gret, a na ddal lan chi cyn bo hir. Hwyl fawr.